kple gbedomename tɔxe na mi nusrɔ̃la kple dzilawo. Nusrɔ̃la kple dzilawo fi sia fi ke nèle la be dzila ne eye nègamia ŋkɔ si me aƒe gbe nusrɔ̃ƒe ya na viwo nate ɖe eŋu eye woasrɔ nu kpakple mi. Míaƒe nusɔsrɔ̃ egale edzi yim kokoko eye egbetɔ ma míagakpɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ ƒe akpa aɖe yi ke nye dɔwɔnyawo. abe ŋegbesrɔ̃lawo enea, míakpɔ nu si dɔwɔnyawo nye. Dɔwɔnyawo nye nya alo nyaha siwo míezãna ɖea nane ƒe dzɔdzɔ alo wɔwɔ fiana le nyagbewo me. Ee dɔwɔnyawo wɔwɔe nana nyagbe ɖea susu detotɔ fiana. Ke bubu hã ganye nya siwo ɖea nuwɔna aɖe si dzɔ, esi ava dzɔ, esi le dzɔdzɔm alo esi adzɔ va yi kple bubuawo fiana le nyagbewo me. akpe. Kpɔɖeŋu aɖewoe nye gbɔ, si, dzo, va, ku, ƒle, ƒo, ɖu, ɖo, dzra, ɖa, yi, yina, gbɔna, ava kple bubuawo. Ke míakpɔ nyagbekpɔɖeŋu aɖewo ɖa. Atikpala le ati kpam, atikpala le ati kpam ale be míaƒe dɔwɔnyae nye. kpam. Fiawo nɔ anyi ɖe dzoya te. Fiawo nɔ anyi ɖe dzoya te ke míakpɔ dɔwɔnya le nyagbe sia hã me ɖa eyae nye nɔ anyi nɔ anyi. Etɔ̃lia aboƒola le abo ƒom aboƒola le abo ƒom dɔwɔnyae nye ƒom. abe ale si míekpɔe le nɔnɔmetata me ene dɔwɔlae nye ƒom. Ɖevi la le nu kplɔm. Ɖevi la le nu kplɔm. Le nɔnɔmetata mea míakpɔ be dɔwɔnyae nye kplɔm. Atɔ̃lia aɖibati la tse aɖiba gbogbo aɖewo. Nɔnɔmetata míekpɔ aɖibatsia tse nɔ etse etse nye dɔwɔnya le nyagbe ma me. Ɖevi la le agbale xlem. Ɖevi la le agbale xlem ale be le esia hã me míaƒe dɔwɔnyae nye xlem andrelia. Ŋutsuawo tsitre le dze ɖom. Ŋutsuawo tsi tre le dze ɖom. Le esia mea míaƒe dɔwɔnya evee le eme enye tsi tre kple ɖom. Ɖevi la kɔ nɔvia, ɖevi la kɔ nɔvia. Le esia hã mea míaƒe dɔwɔnya le nyagbe ma me enye kɔ kɔ. Asiekelia nufiala le nu fiam. nufiala le nu fiam le nɔnɔmetata mea, nenemae wòle. Ke míaƒe dɔwɔnya le nyagblɔɖila me enye fiam. Ewolia, ɖevila le gasɔ dom, ɖevila le gasɔ dom. Le esia hã mea, míaƒe dɔwɔnya enye dom akpe. Ti kpɔ nàɖo biabia sia ŋu. De dzesi dɔwɔnya si le nyagbe siawo me. Nyagbe siwo gbɔna nusrɔ̃ la, ti kpɔ. De dzesi dɔwɔnya le eme. Gbãtɔ, nusrɔ̃lawo le nu srɔ̃m. Nusrɔ̃lawo le nu srɔ̃m. Ŋlɔ dɔwɔnya la da ɖi. Evelia, ŋutsu la le aŋɔ sim. Ŋutsu la le aŋɔ sim. Eya hã ŋlɔ dɔwɔnya si le nyagbe la me da ɖi. Etɔ̃lia, kpovitɔ tɔ ŋukula, kpovitɔ tɔ ŋukula nɔ dɔwɔnya da ɖi. Enelia, tɔƒodela le fu dom, tɔƒodela le fu dom ŋlɔ dɔwɔnya na esia hã da ɖi. Atɔ̃lia si nye mɔmlɔtɔ le esia mea ɖevi la le alɔ dɔm. ɖevi la le alɔ dɔm ke nusrɔ̃la dzilawo sia afi yi ke nele ye nate ŋu ɖo biabia nua ŋuɖoɖoawoe nye esi kpe ɖa be wo katã wode na o hã nenye be wodea ke akpe edzea agbagba ŋutɔ. Míagatui ɖe edzi ʋeʋiʋi ke ne enye be yae nye zi gbãtɔ le míaƒe nusɔsrɔ̃ kpɔm alo míaƒe nusɔsrɔ̃ kpɔm do ŋgɔe hã kplɔ mí ɖo le fasibuku kple yutub sia eye míaƒe gaƒodzesi hã le gbɔwò. Àte ŋu aɖo dze kple mí le WhatsApp faa ale be nusɔsrɔ̃ geɖe anɔ YouTube chanel dzi eya ta dze agbagba nàkplɔ mí ɖo akpe. Eye nenema ke yi dzi eye nàma míaƒe nusɔsrɔ̃ kple wò ƒome kple nɔvi lɔlɔ̃wo katã akpe.